Былатыан Ойуунскай аатынан Саха академическай тыйаатырыгар тарбахха баттанар талааннаах артыыстарбыт күн бүгүн таһаарыылаахтык үлэлии сылдьалларыттан биһиги саха дьоно сүргэбик көтөҕүллэр. Биир оннук чаҕылхай артыыһынан София Иннокентьевна Баранова буолар. Саха Өрөспүлүкэтин үтүөлээх артыыһа София Сергучева-Баранова олоҥхону аргыс оҥостон Алтай Өрөспүлүкэтигэр саха култууратын үрдүк таһымҥа көрдөрөн, чыпчаал ситиһиилэнэн кэллэ. Тыйаатыр артыыһа буоларын быһыытынан моноспектакль диэн жанрга Кыыс Ньургустай Куо диэн олоҥхону толорон дьүүллүүр сүбэ биһирэбилин ылла. артыыска буоларын быһыытынан, профессиональнай артыыска буоларын быһыытынан, дьэ бу саха кылыһахтаах ырыата атын-атын көрүҥнэрин көрдөрдүм. традиционный көрүҥнэр бааллар былла дьэ хайаан да дьахтар партията маннык ылланыахтаах эр киһи киэнэ маннык абааһы кыһа маннык ыллыахтаах абааһы уола маннык ыллыахтаах кыталык маннык ыллыахтаах диэбит курдук ол быыһыгар эр киһи туохтарын эмиэ партияларын уустар итинник хобус сарыйан туохтаан араас араас буоллун диэммин Хонон мин кыайан таһаардым быһылаах. Кини тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон төрдүс сыллаахха Щепкин аатынан училищены бүтэрэн кэлэн Саха театрыгар айар үлэтин саҕалаабыта. Олоҥхо тойук эйгэтин кытта аан маҥнай биллиилээх режиссер Федот Потапов билиһиннэрбит эбит. Софья Иннокентьевна биир түгэни кэпсиир. Элэгиэттэр диэн испиктээги туруора сылдьан Федот Потапов кинини тойуктатыан баҕарбыт. Эдэр артыыһы истэ, анаан-минээн биллиилээх ырыаһыт Анна Егорова кэлбит. Эрдэттэн аҕыс устуруокалаах тиэкиһи үөрэт диэн биэрбиттэрин Софья Иннокентьевна эдэр киһи быһыытынан улуу артыыстартан толлон, занавиһы иннигэр саптан баран, «Бу манна туран ыллыыбын дуо?» диэн көҥүл ылан нэһиилэ түөрт устуруоканы ыллаабыт. Чэ, бүппүт буолка таҕыс диэтилэр. Таҕыстым. Арай Федот Федотович Күлүү бөҕө күлбүт, оны төттөрү дии күлү-күлү оны хаабытына сылдьар эбит. Ото аны Егорова миндиколог хурдук хомон куурбут оҕо хорҕоно көрөн баран турар эбит арай. Онтон эдэр Федор Федоровичка Федя оҕону хордома ыллаабатын хайаабатын диэте.

Төрт дэн онтон арыйа хоккутуйан баран төрт дэн сааскын ааһан бараҥҥын дьахтар киһи быһыытынан ситэн-хотон бараҥҥын биирдэ аллаар диир арай. Эйигиттэн үчүгэй тойуксут таккыаҕа, эйигиттэн үчүгэй да үчүгэй олоҥхоһут таккыаҕа диэтэ. Ол тыллары өйүгэр өр кэмҥэ хатаан, кырдьык түөрт уонун ааһан баран, айар-тутар талаана арыллан, олоҥхону, тойугу кыайа туппута. Уопсайа сэттэ испиктээги көрөөччүгэ билиһиннэрэн, билиҥҥи кэмҥэ тарбахха баттанар чулуу артыыспыт буолбута. Театр артыыстара кини туһунан киэн тутта уонна сүгүрүйэ кэпсииллэр. Киэҥ эбэт эйгэтэ. Кини холобура худуоһунньукта диэхпин сөп. Кини холобура иистэнньэн, кини маастар. Кини уһулуччу уникальнай артыыска. Кини өссө драматург, кини өссө олоҥхоһут, тойуксут. Өссө итинник этэн бара туруохпун сөп холобура. Улахан ситиһии күүрүүлээх үлэттэн тахсар буоллаҕа. Софья Накентьевна бэлиэтииринэн, хас биирдии саха киһитин хааныгар төрүт үгэспит, ырыабыт-тойукпут, олоҥхобут сөҥөн сылдьар. Ону биһиги арыйыах уонна сайыннарыах тустаахпыт. Ол аата була биһиги тугу да уларпаккабыт иччэ кэлбит эбиппит диэн. Уону билигин били эдэр ыччаттарга, инники оҕолорго, детсадта оҕолоругар эмиэ наһаа үчүгэй инник туойа дьаллара истэргэ наһаа үчүгэй. Ол иһин традициябытын биһи олох тутуһахтаах эбиппит. Тапталлаах артыыспытын София Иннокентьевна Сергучева-Баранованы кылаан кыайыытынан эҕэрдэлиибит. Аны туран сотору кэминэн кини өрөгөйдөөх үбүлүөйүн бэлиэтээри сылдьар. Өссө да өр кэмҥэ айар үлэтин киэҥ сиринэн билиһиннэрэн, саханы саха дэтэн, күндү көрөөччүлэрин үрдүккэ кынаттыы турдаҕа. Аскалон Семенов, Андрей Лазарев, Саха телевидениетэ, Дьокуускай.